Yehowa ahwɛfoɔ a ɛmu bibia akwaaba de wo ba dwumadie yi so. Dwumadie yi a ɛyɛ dwumadie soronko a yɛde afrɛ Agya Boa Me. Yɛne ne ba bɛtwetwe nkɔmmɔ afa lottery nsɛnsɛm mu. Na ɛnnɛ yɛnya no wɔ fie ha. Yɛnkyɛn ho yɛbɛkɔ no hɔ ne no adi nkɔmmɔ afa lottery Ne mma bi a ɔde ma adɔfoɔ ma wɔtwa bi a wɔdi di yie wɔ ɔman yi mu. Na ɛnɛ yɛnya no wɔ fie ha yɛne no ba abɛtwetwe nkɔmmɔ. Nana, yɛma wakɔ aba. Yɛagya me de hyɛ.
Biribi abɔkɔ.
Ah, me ho yɛ paa nanso twɛdi akɔ nyame ada wo. Yɛda Nyankopɔn ase. Bebree no ara nim sɛ yɛfrɛ wo Agya Boame. Agya Boame no, ɔno ne hwan? Dwumadie bɛn na wodi no wɔ kurom ha? Ɛɛ, mefa akwannya so no makyia obi bi a ɔyɛ kasafoni. Agya boa me yɛ ɔpanin kɛse a ɔwɔ kurodua mu a ɛm sɛ Kumase deɛ wodu Kumase a woka agya boa me agya boa me obi anim me mekyɛ loto na mama nkurɔfoɔ ɛyɛ kuo a mateɛ a saa bere wo se wonni loto da a wobɛfrɛ me mhm. na mede woaka kuo no ho na mede woka mhm. kuo no ho so a mhm. meka kyerɛ wo sɛ tam bi a wohu afidie so biara no mema waba a wobɛtwa no ayɛdɛ no wadi nti ɛyɛ loto forecast ɛna meyɛ adwuma wɔ kurodua mu a mewɔ nkra ne koma se ɛne so aduro na mmom ɛna me ne wo kasa wopɛ matiri kwan a na ma no na abɛfrɛ
Enti saa bere wote me nka agya boa me agya boa me ɛyɛ mmoa ɛna mede ma amanfo ɛna wɔde too din no agya boa me. Yoo na agya boa me yɛbɛtiw yɛ di a na ɛhyɛ sɛ wɔn adwuma a wodi ɛma loto loto loto number ok yɛbɛbusa se wohyɛɛ adwuma ase yi mfe ahe nie? Ɔpanin mehyɛɛ adwuma yi ase akyɛ paa. Ɛne sɛ wokɔ suaduru a, ɛhɔ na mɛhyɛ aseɛ a na meyɛ saa adwuma no. Na amanfoɔ bebree tu anammɔn ba hɔ sɛ, Nana, agya boa me, yɛpɛ sɛ yɛba w'asoɛeɛ nti na mabɛte bi wɔ Kumasi a, Kumasi a woba asafo a, wobɛnya me. Na wokɔ Nkran nso a, Mile 7, wobɛnya agya adwuma wɔn office no bi wɔ hɔ a wobɛ register na yɛde waka kuo no ho. Ɛnyɛ sɛ wo register yɛ ama waba bio, da biara aba no ba nko a yɛde bɛma wo na watwa. Yoo, Nana, yɛn nso yɛbɛbisa se, sika he na obiara a ɔpɛ sɛ Ɔbɛdɔn ne kuo no anaa ɔde ne ho bɛdɔn kuo no, ahe na ɛsɛ ɔtua? Wopɛ sɛ wobɛdwane Agya boa me Lotto forecast no a, ɛyɛ 50 cedi ɛna wobɛtua. 50 Ghana cedis. Wo register wie a ɛno ano no. Na eh, obi nso bɛbusa se, ah, nana me register yi, mmerɛ ahe anaasɛ eh, bɛdi eh, mmerɛ ahe na me nso mɛnya namba yi bi na matwa na me nso madie. Cause wo ka bɛba ɛba bɛ join ne ɛyɛ ekuo yi deɛ na megye di yɛ se wɔyii di ano no. Ɛyɛ nokorɛ. Aha nti nipa bɛtua fifty Ghana cedis yi ɔno nso so no ɛbɛdi naahe ɛna ɔno nso nya number no bi atwa. Ɔpɛni saa bere a me ne wo kasa yi wo sɛne wo sika fifty cedi no a ɛnɛ mɛma waba ama wakɔtwa. Yo.
Menya namafoɔ na wɔn aba a wɔsɛ ɛnɛ mama obi akyina mama obi. Ansa na mɛba kasafoni so yi menim tumi a mede abɛtena ɛsiane sɛ otwa dɛ akɔ nyankopɔn ne saa deɛ no ayɛ dɛn adom me okay a mɛma waba no akɔ akɔtwa na wayɛ dɛn na wadi mhm. na wodi a wobɛda agya boa me ase enti saa bere sɛ wosɛe ne osika ma ne haw koraa mm. ɛyɛ tu so ɔpɛ na mede ma wo mm. mema mmiɛnsa ne nan na wonkɔ nkɔtwa mema mmiɛnsa ne nan a sika sɛn na de kɔpɛ ho mm. ɛti ɛyɛ tu so Eti nyɛ tɛm biara na wobɛhu afidie so. Mhm. Ɛyɛ na maako maako na bɛhu ɛsiane sɛ mehu sɛ aba no bɛyɛ dɛn ɛbɛto ansa na mm. maba afidie so. Mm. Enti wosɛ ne 50 cedi no nko adeɛ a woadi nkonim wotwa nso a woayɛ dɛn woadi. Yehowa hwɛfoɔ sɛnea agya boa me asie no no, ɔyɛ loto forecaster. Wɔbɛpie mu wɔ fie a ama yɛne no atwetwe nkɔmmɔ bebree. Na ne deɛ no so sɛ Fa fifty Ghana cedis bra na ɔn register wo na bɛka lotto foɔ no ho ɛne ɔmo ɛndi dwuma. Na ɔse me nka nkyɛ wo sɛ fifty Ghana cedis no a wode ba no ɔwɔ akyɛdeɛ ɛso de ka ho ɛde ma wo. Ɛno nti no sɛ wopɛ n'akyira kwan a ɛɛ egya boa me ɛwɔ Kumasi asafo hɔ na wobɛhu n'akyira kwan. Wɔnom a ɔmo wɔ Accra soso ɔse ɔwɔ Swedru station. Kumasi so asafo na ɔwɔ ɛna Accra a mile seven wobɛhu ne kyira kwan wɔ hɔ eti ɛɛ Agya Boame ɛyɛ wɔ obi a ne dwumadi a ɔredi wɔ Ghana ha anaasɛ Kumasi Duom ha sei no ɔyɛ adeɛ bebree eti Agya Ɛyɛ me sɛ adɔfoɔ atie nea wokaeɛ no. Bebree no ara na wɔaka. Na ebi nso bɛdi ho akyinnye se, ah, wɔatu numbers, dodoɔ no ara na wɔanya numbers no afi lotofoɔ no hɔ nso wɔn nni. Na yɛpɛ sɛ wusu nso yɛhu sɛ ɛyɛ nokorɛ se wo ne lɔtirifoɔ no wɔ nhyehyɛeɛ bi. Ɔpanin deɛ ɔwɔ ne sɛ ansa na meba kasafo mu so mhm. na menim deɛ nti a meba ɛsiane sɛ ɛnyɛ da bia na meba mhm. na ɛyɛ na amafoɔ a da bi ɔmugu afidie so ɛkasa bebree no ansa na meba no na menim sɛ aba no a mede bɛma wo no ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛto ɛnyɛ sɛ mefiti a na maba afidie so abɛtena ase na mekasa kwa mema obi aba ma no nkae sɛ agya boa mema maba ama no anto da ɛsiane sɛ ɛnɛ mmerɛ mu ewiase ɛyɛ den paa ɛti sɛ obi sɛ ne sika 50 cedi ma na ebi ɔkotwa aba no kora 50 no ase wɔ ani anyɛ 1 million no wato agu na ebi kora no wobɛtumi de ayɛ ade papa bi ɛti saa berɛ wote agya boa me nka na so wafa namba bi a ka wakoma to yɛm deɛ hia ne sɛ wobɛyɛ dɛ wobɛfa namba no na waregister sika fifty cedi mhm. wo register wia mede wo ka kuo no ho wabɛka agya boa me loto forecast ɛho eh, tɛm bia no yɛde aba bɛma no nso ayɛde wakɔtwa na wayɛ dɛ no wadi na wodi a waba abɛda ase yo ɛtiefoɔ ahwɛfoɔ sɛnea agya boa me ɛseɛ no no ɔno ne numbers ɛna mede ba bɛto dwa no wɔn mu a wɔn hia ne mmoa ɛfa loto nsɛnsɛm ho ɔse ɛyɛ zero two four nine zero zero

na wofrɛ no amasia a, obehyia wo ne wo adi nkɔmmɔ na ɔde waka ekuo no ho wɔ Accra ne ne mpɔtam mu a mekyerɛ Soaduro station hɔ pɛn na wobɛhu Agya Boame lottery forecaster wobɛhu ne kyerɛ kwan wɔn a wɔwɔ Accra ma seven nso so wobɛtumi ahu ne kyerɛ kwan wɔ ma seven hɔ na Agya Boame ɛwɔ ɛne nti mesi namba no so biom 0249 006535

wode ma yɛ a ɛmfeeli ɛmfeeli da ɛsiane sɛ aba a ɛnɛ mede bɛto dwa wobɛtwa no wode wosɛ ne 50 cedi no a mede waka kuo no na mmom ma menka sɛ mekyerɛ wo nnipa no bebree ba kasafoni so ɛmi kasa ɛnso wobisa ho sɛ wogye aba no ɛto yɛ anaa ɛti na meka kyerɛ sɛ sɛ yɛ nnɛ nko a na wohwɛ me wɔ afidie so ɛyɛ agya boa me a kɔakoma to yam mepɛ obi a ɔndi loto da ɛna mepɛ sɛ ɔmfrɛ me ɛnɛ hmm. deɛ ɔndi loto da o wagye ne ho akyinnye agye hmm. obi agye abambosia ɔde ka ɛno nti ɔntumi nyɛ dɛ ɛntena fie hmm. na meka kyerɛ sɛ agya boa me wosɛ ne sika 50 cedi fa no ama no so a mɛma waba mmienu pɛ no wayɛ dɛ no wakɔtwa na wadi ɛsiane sɛ nnipa no bebree ho kyerɛ wɔn kuro dua mu ha obi wɔ hɔ nom koraa ɔpɛ sika koraa deɛ kɔtua na ma school fees nso ɔnyɛ dɛ mm. ɔnya mm-hmm. na namafoɔ nkwadaa nkwadaa bɛtena fidie so ɛyɛ dede gye amanfoɔ sika di mm. wode aba no ma no koraa ɛnto mema akra kyi bi aba ɛwɔ akra ma sɛ me mm-hmm. ɔbaa ma ɔfɛs hɔ nom mm-hmm. ɔka kyerɛ me sɛ ɛgye ma gyegye amanfoɔ aba mete a aba no koraa nto nti meyɛ madwene sɛ metu anamɔ no mayɛ dɛ na maba hɔ no maba bɛgye na ɛberɛ ɔtu anamɔ mbaeɛ me ne ne tena ase ɛkyerɛ ne nneɛma a ɛwɔ mu ɛsiane sɛ obi ka kyerɛ sɛ loto wei ɛyɛ ɛbosom a ɔboa mhm. loto ɛnyɛ sunsun mu adwuma biara ne mmom no mhm. sɛ wonim loto mu a wobɛwɛke mhm. no ayɛ tuusuo no amedɛ ama no ato na me a meka sɛ mese menim lens a mede yɛ adwuma nti memma afidie so anaa memma kasafoni so ɛmma mekasa ɛmma mekasa mede aba bɛto dwa a ɛnto etu sɛ ne sika fifty cedi na mɛma otu shop no ayɛ dɛ na wakɔ akotwa mm. eti na nyɛ dɛ bia na ho mu afidie so nyɛ dɛ bia na mɛba mm. esan sɛ menim tumi no a ɛwɔ me mu a ɔtua mm. deɛ mpo onyankopɔn de ama me sɛ memfa mma obi biara a ɔwɔ ahokyerɛ mu mm-hmm. obi de ka nti ɔntumi ntena fie wodeɛ sɛ wode ka no sɛ wontumi ntena fie a frɛgya boa me na sɛ ne sika fifty cedi na bɛka ne kuo no ho yɛ wagya wobɛsɛ wobɛdi ma ma me yɛmfa wei nso nto atiefoɔ ne ahwɛfoɔ so anim ɛgya poa me ne loto forecast a ɔde boa nnipa wɔnom a wɔn pɛ sɛ wɔn di yie. Ɔse ɛnyɛ banker to banker. Wɔntwa banker to banker. Nti sɛ wayɛ w'adwene sɛ nana anaasɛ agya boame ɛbɛma wo number na waka akotwa na wɔkɔ akotwa no banker to banker mesrɛ wo ɛne wafom kwan. Ɔse. Ɛyɛ lottery na ɔne wɔn di nsawɔsoɔ. Ne deɛ no yɛ machine, ɛyɛ machine. Ɛti wokɔtwa ne machine a, ɛnni a na waba. Agya boa me hɔ aba abɛgye wo sika. Ne deɛ no, ɔgye ne ho di. N'adwuma a ɔyɛ nso, ɔgye adwuma no di. Ɛno nti na ɔresrɛ wo sɛ bra. na ohia yɛ ya ohia yɛ ya eti bra na bɛgye forms no bi ɛyɛ fifty ghana cedis deɛ nfa wɔn ka ekuo no ho na wososo wadi yie ɛnyɛ banka to banka ɛna nana ɔyɛ wɔ nso yɛ wɔ anaa ne office hɔ eti mo nhyɛ no so ɛma yɛ eti no ɛgya. ɛm sɛ na wokasa ɛyɛ nokorɛ mhm.
na obi wɔ hɔnom nso a ɔwɔ akyire ɔntumi mm. ntu anamɔ ɛnyɛ dɛ ɛmɔ ɔfisi ɛsan sɛ obi wɔ tamale mm. obi wɔ takorade ma ɔfisi no bi no ma ɔfisi no yɛ mmiɛnsa pɛ ɛwɔ ghana ha nyinaa ɛti mm. namba yɛ a ɛsii so yi a ɛwɔ screen no anim ha yi ma register no mobile money mobile money deɛ hia no sɛ ɔbɛsɛ ne sika 50 cedi wode ɛberɛ a mɛne ɔkasa hwɛ screen ase wobɛhu sɛ me nama no nyinaa yɛ dɛn ɛguɔ ɛno na ma register no mobile money abɛsesa ne sika 50 cedi wo a wɔ akyiri a wontumi ntu anamɔ nyɛ dɛn ɛmmɔ ɔfis hɔ wobɛsa ne sika 50 cedi deɛ ɛsi so na mede tu so na mayɛ dɛn na wakɔ akɔtwa na wodi ade na aseɛ abrɛ agya boa no
ɛti saa bere wotie anaasɛ wohwɛ kasafoni yi a fa namba no a ɛgu screen ase no fa namba no wodeɛ fa namba no wofa namba no a meka kyerɛ sɛ sɛ woyɛ kyinyifoɔ na mepɛ sɛ ɔfrɛ me ɛsiane sɛ obi frɛ me ɔsɛ agyei Makɔ baabi bebree, mekɔgye aba anto. Mhm. Ɛyɛ nokorɛ. Mhm. Kontompofoɔ ne nnadaafoɔ no ayɛ dɛn? Wɔn adɔɔso. Mhm. Enti ɛberɛ a wote agya boa me nkan, ɛyɛ fi pa na waba mu. Mhm. Ɛyɛ kuo paa na aba bɛ register no, yɛ register no, yɛde aba no ayɛ dɛn? Ama watwa. Mhm. Ɛnneɛ register awie a, nyɛ da biara na abɛtua sika o. Tie nie. Ɛno ne adeɛ a meyɛ agya boa me, obi se, ei agya boa me, woamma a, ɛno ne ɛdin amanfoɔ de too me na nka me ankasa me din hyɛ adaka mu mm. na mmom ɛyɛ mmoa mede boa amanfoɔ nti ɛna ɔmo kaa sɛ agya boa me agya boa me agya boa me agya mm-hmm. boa me ɛsiane sɛ obi wɔ ahokyere mu ɔba a na ɔka kyerɛ me sɛ agya boa me mm-hmm. ɔba nso a meboa no ma no ma dɛ ɛkɔ yie ɛna ɔmo de tu mi din ɛgya boa mi mhm. eti ɛgya boa mi no ɛna aka hɔ mhm. eti baabi bia mi kɔ bia no ɛyɛ ɛgya boa mi ɛna ɔmo de frɛ mi. Mhm. eti wohwɛ me wɔ kasafo ani so akɔ akoma to yam wo deɛ mɛsɛ woafa obi namba a ɔmmoa wɔ twɛm na fa agya boa me namba no woafa obi namba mɛsɛ agya boa me namba no gu screen anim no mesi da bia manfo ka sɛ loto ɛyɛ sunsum adwuma meka kyerɛ sɛ loto ɛnyɛ sunsum adwuma sɛ wonim loto m ɛna wowɛkɛ ma aba no to ɛne lense kura yɛ wonka nkyɛm sɛ loto yɛ sunsum adwuma eti na meka kyerɛ sɛ too sure is better than cocoa farm mhm. etu deɛ wakɔ baabi bebree na mmoa malamfoɔ no adi nsi wɔ wɔkɔntɔmpɔ ne nada a ɔni mhm. tumi bi ɔni aduro biara nso ɔba bɛgyina afidie so aka kyerɛ me sɛ ɔwɔ tumi ne wafa amanfoɔ mu mu di adanseɛ nso ɛberɛ a wodeɛ hwɛ ohwɛ bibi o mhm. obi di adanseɛ no wodeɛ bɔ mmɔden sɛ ɛyɛ secret baako na meka kyerɛ wo yɛ wadwene sɛ wofra hwɛ sɛ wobɛbɛ wobɛba life a ɛnso mhm. obi nfura ase mɛdi loto se mɛdi loto se mm. tiɛ o obi mm. afura se wɔdi loto se mm. o de tɛm a ɔde nam anato dwa na ɔsi ɔkasa o de frɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔba life ɔde bɛba life ana ɛyɛ ne nkorɔfoɔ kontompo ne na da nipa na mu kura no ne loto da mhm. wɔte wɔ ne nenam na ɔbɛfɛ no ba afidie so na mhm. ɔkasa di adanse eti na meka kyerɛ sɛ me ɛgya boa me de meka kyerɛ sɛ me ma loto nama na wayɛ na wakɔ kotwa na wadi na adi na ase aba eti saa bere wote me nka ahwɛ sukuu na nafa nama no yoo.
Aah Agya boa me na mo ɛte ne nka yi. Wɔse too sure is better than kuku farm. Asɛm paa ɛna ɔde ato dwa no. Mede number no ɛresan to dwa biom ɛyɛ 0249 006535 0249 006535 ɛna 0545 332333 ɛno na wobɛtumi afrɛ Nana anaasɛ Agya boa me. Wobɛfrɛ no ɛno ɛno ɛdi nkɔmmɔ na ɔkɔ so a ɛreka sɛ ɛnyɛ banka to banka ɛna wotwa a ɛbɛboa wo, ɛyɛ machine. Ɔgye ne ho di, ɛgye n'adwuma ɔyɛ ɛdi nti ɛma ɛɛ ɛɛ numbers ɔde ma adɔfoɔ no mu twa a wɔn di yie. Ɛnti no wopɛ ne kyerɛ kwan a sɛ ne yɛkaeɛ no ɔwɔ Kumase, Kumasi Asafo ɛna wobɛhu Agya boa me. Lotto forecast wobɛhu ne kyerɛ kwan. Wɔnom a wɔn wɔ Soaduro hɔ so mo tumi afrɛ Nana anaa sɛ Agya boa me na mo ne no adi nkɔmɔ ɛwɔ Soaduro station hɔ ara na wobɛhu ne kyerɛ kwan. Accra so mile seven ɛna wobɛhu ne kyerɛ kwan nti no mo nhyɛ ne so ɛma yɛn. Ɔse ɔno deɛ akontompo no ne nnaadaa no. dɔɔso. Enti no, numbers no bi yɛde ma wo na sɛ wotwa na sɛ wandi a na ɛtɔ gye paa. Enti na egya boa me, ɔno ara toto ne nan de aba studio ha a yɛne no retwetwe nkɔmmɔ afa loto nsɛnsɛm ho. Mese ɔgye ne dwumadi, ɔgye ne ho di, ɛno nti na ama ɔde numbers no ɛbɛboa adofoɔ wɔn a wɔpɛ sɛ wɔtwa loto ɛdi yie ɛma kakra bɔ wɔn bɔtɔm so de ayɛ nneɛma a ɛwɔ fie aboa abusua no. Ɛno nti na ama Agya Boa Me aba. Agya, ɛne sɛ yɛabobɔ baabi a wowɔ wodi wo nnwuma wɔ, nti no yɛde wo number no ato dwa. Fifty Ghana cedis no, nhyehyɛeɛ bi ka ho ka fifty Ghana cedis no ho anaa? Deɛ ɛwɔ hɔ ne sɛ, ɔpanin, wo a wohwɛ me wɔ afidie so biara no, sɛ wosɛne sika fifty cedi no a, na woaba abɛka kuo no ho. Ɛyɛ kuo.
ɛtu sɛ ne fifty cedi na yɛde waka ho tam biara no a aba no bɛba no yɛde bɛma no ayɛ dɛ no wakɔtwa mhm. na agya boa menyɛ obi a ɔbɛka sɛ gyina kɔtra hwɛ mhm. wonkɔtrae mhm. ansa na meba afidie so menim sɛ aba no yɛ dɛ ɛba deda enti sɛ wohwɛ me ɛnɛ dɛ a deɛ nya no sɛ wobɛsɛne sika fifty cedi no wosɛne fifty cedi no a woayɛ dɛn wabɛka kuo no ho na wɔn a wɔwɔ kumase paa deɛ wɔn te agya boa me agya boa me nipa no bebree ne ne me mm. wokɔ nkraman sɛ na ɔfisi no bi wɔ hɔ mm. suaduro station wɔn ankasa baabi akofoɔ baasi no gyina no ɔfisi no nso bi wɔ hɔ na kumase ankasa deɛ mɛwɔ asafo na namba no a bɛfiri bia no wɔn nsa mm. bɛka me ankasa na wowɔ akyiri na sɛ wontumi ma ɛnti na ma register na ma no mobile money mm. obi sɛ agya boa me adwuma sɛm nti meyɛ aba adwuma mm. agya boa me mekɔ baabi sɛ mentumi nyɛ dɛ ɛmma ɛmma ɛnti na mɛka kyɛw sɛ wodeɛ wosɛ ne 50 cedi no a mhm. ne yɛde woaka kuo no ho mhm. ɛnɛ sɛ yɛn mu aba na wodi a mhm. ɛkyena wontua sika biom wobɛsa ma ɔfoforɔ no adi mhm. na mmom aba no to deɛ a wobɛyɛ dɛn wode bi ba bɛboa agya boa me ɛsiane sɛ yɛpɛ sɛ yɛbiebie company no wɔ baabi bebree mm. saa 16 regis ni na yɛpɛ sɛ yɛbiebie wɔ hɔ mm. na obi bia a ɔwɔ ahokyerɛm so yɛ dɛn mmoa no bi so no so ɛnti na sɛ yɛbɛte wo yi a agya boa me nasoɛ hɔ woba na wobɛyɛ registration a ɛyɛ fifty Ghana cedis no wokɔtwa na sɛ nyame yɛ wadom na sɛ wonya aba no bi ɛyɛ sɛ wode sika no bi bɛboa no ma ɔnkyerɛ ne hyɛ wode bi ba bɛda ase ɛsiane sɛ okay. nipa no bebree hia ma wɔ Ghana ha mhm. ɛnso ɛberɛ a wɔte me nkɛn baabi wɔ ɔnom koraa wɔnte agya boa mɛda oh. yɛpɛ sɛ yɛbiebie eh, office no ɛwɔ sixteen regions no nyinaa okay. na obi bi a wɔtie agya boa me yɛbi ɔ sixteen regions no a adɛn nti na mhm. nipa no bebree ahotɔ bɛba saa ɛsiane sɛ yɛka sɛ ɔman no mu ayɛ dɛ ɔman no mu ayɛ dɛ no nyɛ sɛ mm. aban no na de sika no ba bɛgu bɔtɔ mu o mm. ɛwɔ sɛ ɔso boa wo ho mhm. ɛnti na gya boa me aba ma mo ɔmo a mo ho kyerɛ mo mm. ɛnyɛ obi a ne ho akyerɛ nanka obi nso hia sika nnɛ yɛ adeɛ yɛ adeɛ mhm. wodeɛ ɔfrɛ me a mɛma ɔtu suo no mi no ayɛ dɛ no wakɔ akotwa saa berɛ a wohwɛ me wɔ afidie so obi sɛ agya boa me sisiw nama no so mmea mesi nama no so akyerɛ wo na woahu sɛ ɛnyɛ nkontompo bi na naadaa bi na maba afidie so a meyɛ

Sir. Me register wie tua fifty cedi na meka kyerɛ sɛ wodi loto mhm. adi biem. Sir. ɛsiane sɛ nipa no bebree nye sɛ ɔdi baako ano agyae mhm. enti na mese ɛyɛ agya boa me loto forecast mm. wo register wie a ne yɛde waka ho tɛm bia na yɛbɛfrɛ no yɛde dɛn abana ma ɔno ayɛ dɛn woakɔ akɔtwa mhm. na wodi a na ade na ase aba na mmom deɛ enti a mese so nyɛ da bia na mɛba afidie so menyɛ na amafo ade biom gu afidie so no mm. da aba no bɛba a bɛkyerɛ sɛ ɛto no na mede ama wo na ayɛ dɛn na woakɔ akɔtwa na wodi a wode na ase aba na mm. mebɛtena so na da bia mede aba no ma wo na wotwa ne nɛ anto ɛkyerɛ wotwa no anto a mm. na sɛ me koraa menim adwuma a meyɛ mm. ɛti aba no deɛ meka kyerɛ sɛ yɛawɛke ɛma no ato mhm. ansa no maba kasafoni so ɛti me ma mɛka mɛtu mfotoro hu ani ɛti sɛ bi obi te me nka ɔsɛ agya boa meyɛte wo nka kyɛ te wo nka kyɛ ɛnyɛ sɛ bi a ɔba kyɛ agyaeɛ no yɛ den waka na ɔsiesie ne ho saa nti obi sɛ agya boa me yɛto nka kyɛ agya boa me yɛto nka kyɛ ɛnyɛ sɛ nka na memfa aba fo ɛmɛma wo nkonkotwa wo mhm. aba na mepɛ afidie so bɛkasa no mehu sɛ aba na to ansa na mede ama wo ɛnti wodeɛ wowɔ akyiri na wontumi mma agya boa ma werɛyisa me nama no mobile money mhm. wobɛsɛ ne sika 50 cedi afa so mm. wohwɛ screen no anim a namba no na ɛgu so no wodeɛ wofa namba no a sɛ ne sika 50 si de pɛfa so na waba bɛka agya boa me lotto forecast no ho mm. neɛ de aba yɛ dɛ ama no ayɛ dɛ na wakɔ akɔtwa na mm. wodi a wode naase aba mm. enti saa bere manfoɔ obi sɛ yɛate wo nka kyɛ yɛate mo nka kyɛ obi ba na wabɛgye na yɛsɛ ne ma na aba no nto na wakoma to yam wo nipa saa kora na me agya boa me sɛ meyɛ dɛ mehia wo na wɔregister 50 si de pɛ na mede aba no ama ɔno ayɛ den na wakɔ akɔtwa na aba no to a wode bi abɛbɔ agya boa me na yɛde bi abie branches no mu wɔ baabi biara na obi a ɔwɔ nnua nso ɔwɔ akyiri a ne ho kyerɛ no no ate agya boa me nka no nso ayɛ den aba abɛgya aba no bi yo yo ɛɛ ahwɛfoɔ mpanimfoɔ se patakari adɔɔso ama yɛn ho kura mu papa na ɛnɛ agya boa me aba abɛkasa ama yɛn nso yɛahu deɛ ɛwɔ lottery mu. Yɛbɛda no ase. Na mmom no, yɛkɔ so ɛkan mo sɛ ne namba no deɛ ɛto a na ato. Ɔse ɔde ma wo a ɛkɔtwa no banka to banka. Ɔse ɛno deɛ n'ani nye ho. So ɛɛ ɛɛ ɛɛ ɛgya ɛmi sɛ dodoɔ na sɛ nea esi bobɔ so yi bi bɛyɛ mo adwene sɛ ei ɛna ɛmɛnya too sure deɛ obetumi akakɔtwa no banka to banka. Yɛpɛ sɛ wososo no wakɔdore wɔ Lea lotu nsɛnsɛm mu no, yɛpɛ sɛ ɔkyerɛkyerɛ yɛn mu kakra. Deɛ nti a ɔpɛ ne mɛka sɛ mede aba ma wo a mempɛ sɛ wobɛtwa wo banka to banka ne sɛ mhm. obi wɔ hɔnom a wode aba no ma no sɛ ɔtwa no ketewa bi koraa deɛ ha adwene mhm. na mmom obi wɔ ɔtwa no kɛse nti na mese twa wɔ machine mu aban deɛ no mhm. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wodi atumi atua wo ka mede na mama akrakye bi ɔno kora na ɔkɔnɔngo Ɔhwɛ mu afidie yɛ aso kasafoni so. Ɛna me maa n'aba na ɔkɔ twa no one million wɔ banka to banka tie ne yɛ o. Mhm. One million twa no wɔ banka to banka yɛ sɛn? Mm. Ɛyɛ two hundred million. Mhm. Afei na banka to banka na wɔn nyɛ sika ntua nti ɔsɛ wɔn tua na kakra kakra. Mm. Sɛ ɛkɔba saa bɛyɛ den na wɔde ɛgya boa me na asɛ ɛdɛ aba. Mm. Na mmom wotwa wɔ aban deɛ no nko adeɛ wodi a adeɛ kyen a yɛtua ɔka. Mm. Ebi wɔ koraa kɔ a wobɛ akɔgye wɔ bank. Mhm. Na wobɛ wɔtumi ɛdɛn abɛda agya bɔne ase obi akyinkyin akyɛ mesi loto wɔ ɛnyɛ malamfo adwuma o mm. loto ɛyɛ animdifoɔ na ɛyɛɛ mm. sɛ yɛmfa mbɔ obi biara obi a na ɔwɔ ahotene mpo akyɛ ne yɛ mm. loto ɛnyɛ spirit sɛ kɔtɔ kosua kɔtɔ akokɔ na fa bra ansa na yɛde aba no ama wo mesi ɛyɛ animdifoɔ na ɛhyehyɛeɛ enti sɛ wosua a wobɛyɛ dɛn wobɛhu animdefoɔ hyehyɛ loto no sɛ yɛmfa mo yɛmfa mo o eti wo a wonyɛ serious sɛ wopɛ sɛ wosua de wohu na mmom ansa na wobɛsua paa no loto no bɛfo adamfoɔ mm. eti sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɔ aba wei a wankasa yɛ dɛn wonim mm. wonim sɛ obi wɔ nom a n'adamfo no mefa no sɛ m'adamfo no mm. obi bisa me sɛ asomasi ɛdeɛn ade na ɔpɛ mm. me ho aka ɛsiane mhm. sɛ mede me ho ayɛ dɛn abɔ ɛti mhm. anamɔ bi a bɛtu bia meyɛ dɛn menim ɛti mm. sɛ wosua loto no kɔ akyire nkɔ loto no ankasa ankasa no ɛfa ɔdamfoɔ mm. ɛti so ɔhyehyɛ aba wei sɛ ɔbɛbɔ na sɛ wosua loto no animu nko a wobɛhu sɛ aba wei na ɔbɛ dɛn ɔba bɛbɔ ɛti na mese wode wosɛ ne 50 cedi ɛma ɛgya boa me a mɛboa wo na woatwa aba no ayɛ dɛn na wadi eti saa bere wote me nka namba no na abɛfa ɛwɔ screen anim hɔ ɛwɔ tv mm. screen anim hɔ mm. ɔbɛhyehyɛ aba no a ohun sɛ aba wei ɛnam ɛbɔ na sɛ wɔsua nko a ɛyɛ nadamfo no eti na mm. mɛka kyerɛ sɛ loto wosua a wobɛyɛ dɛ wobɛhu ɛnumfoɔ hyehyɛ yɛ no mo hu sɛ ɛyɛ nimdifoɔ tetetetete wokɔ praying ground hɔ a ɛbɛrɛ na mesua ne manya mfie du no mpɛ mm-hmm. sɛ wokɔ baabi te sɛ praying ground ɛyɛ kuma se praying mm. ground hɔnom a mm. wobɛkɔ no nkɔkorɔfo yɛ dɛn ɛgu hɔ ɛwɔ kiloto mm. na ɛberɛ metwa me ho sɛ ɔmo wɛke ɔmo wɛke ɔmo wɛke mekɔhwɛ me sɛ a ah, ɔpani adeɛ mepɛ sɛ meka asɛm baako kyɛ ɔmo ka hei kɔ akɔlakete wɔm sɛ no mesua ɛsiane sɛ loto madi akyirɛ akyɛ mhm. masua akyɛ ɛti mhm. loto no amu afa madamfoɔ ɛti mehu sɛ aba wei ɔbɔ aba wei na ɔhyehyɛ wei na ɔhyehyɛ wei a wobɛyɛ dɛn mhm. wobɛdi aba na ebia ne ne kanta mhm. wo ba bɛhu sɛ aba wei de wabɔ wei ɔbɛ kanta ɛtumi mhm. du program na ɔmɔgye sɛ meka sɛ ɔpani ma menkyerɛ wadeɛ ɛma ɔmo yɛ sɛ mpanimfoɔ bebree o mpanimfoɔ mbɛforo bi afufuo abɔdwesɛ ɔmo nyi fitaa mhm. ɛma ɔmo ka kyerɛ me sɛ woyɛ akwadaa na mehyehyɛ adeɛ no ma ɔmo no ɛberɛ aba no to no ɔmo pɛ m'akyiri kwan ɔmo sɛ ɛyi na akwadaa ketewa te sɛ wo ɛna wotumi yɛ dɛ nipa baako pɛ ɛna ɔgye me na mesan sɛ mewɔ ake adeɛ no kyerɛ no ho sɛ aba no yɛ dɛn deɛ meka no yɛ dɛn ɛyɛ nokorɛ ɛwɔ program hɔ a Eti ebere a wɔn te me nka na wɔn hu sɛ adeɛ na meka no yɛ nokorɛ no, afei baabi a mɛkɔ bia na wɔn frɛ me. Ɛnso mhm. me ɛnyɛ tɛm bia ɛna metumi ba kasafoni so. Mhm. Me nyini na panin paa bɛfa me sɛ ɔpanin mepɛ sɛ ɛgya boa me, woba na bɛboa obi bi ɔwɔ ahokyere mu. Mhm. Etu deɛ sɛ loto nko a wɔadi akyire akyɛ na wɔn di bi da frɛ ɛgya boa me. Fa nɔma na egu screen na nimitiɛ nie. Wofa nɔma na bɛsɛn ne sika fifty cedi pɛ. Wosɛn ne wie a mede waka ɛgya boa me kuo no. Wowɔ nkran ma asɛm wobɛhu me. wowɔ suaduro a suaduro station ɔbɛ bi akofoɔ baas ne gyina no mhm. wobɛhu mi wɔ hɔ mhm. ɛna wowɔ kumase nso a asafo mhm. ɔfisi no baako wɔ hɔ ɛti wo deɛ baabi bia wɔ bia wontumi ntu anamɔ nyɛ dɛn ɛmma a ma register number na ɛgu screen anim ma register ne mobile money yo wosɛne sika 50 cedi pa a woabɛka kuo no ho yo yo abusuafoɔ eh, ahwɛfoɔ ɛgya boa me ɛna mote ne nka no ne number ɛne ɛde to dwa no sɛ wohia sika no bi Wohia lotto sika no bi de abɔ bra. Ɛde asi dan. Mekyerɛ, wode abɔ bra a, na number yi a mede bɛto dwa yi, bɔ mmɔden ara na fa ne Nana anaasɛ Agya Boame ne no ntwetwe nkɔmmɔ. Mepakyɛw, ne numbers no yɛ 0249 66 65 35 0249

Enti tutu mmirika bɛgye wo yiedie wɔ Agya boa me lottery hɔ na wo nso so di yie. Agya, bebree no ara wɛke na wo nso so woyɛ ne sɛn na woama no woyi? Ɔpanin nipa no loto no deɛ, mhm. ne ti na meka kyerɛ sɛ loto wei ɛnyɛ bosomsɛm, ɛnyɛ maalamsɛm, mhm. ɛnyɛ kɔnfoɔ sɛm biara. Mhm. Na loto no ankasa wonim ne hyɛ do. ɛnim mhm. ne kanta ɛne ne mhm. group a mhm. aba bi a bɛba bi ɛho sɛ sei na ɛto ɛti na meka tɔ sɛ me ankasa ma fa loto no adamfoɔ ma waki akyɛ ɛti menim sɛ aba wei to a wei na ɛba ɛnura mema aba bi wɔ mema nkurɔfoɔ bi aba wɔn sɛ a ah, ɛgya boa me yɛafa nkurɔfoɔ numbers akyɛ oyi twa bana obi kura ma mmiɛnsa o ɔsɛ otwa otwa mmiɛnsa ɔpɛ mu no five hundred five hundred one point five mhm. ɛyɛ ɛnɛ na mɔfo hundred fifty siri oni mhm. eti ebile ɔte nka ɔhwɛ mu wɔ afidie so no mhm. ɔka kyerɛ mi sɛ ɛgya bu ami aba no mi ntwa no kɛse wunim sɛ mmiɛnsa na ade bɛma mi a mi nyɛ dɛ mi ntwa ɛna mi ka kyerɛ sɛ mi yɛ ɛgya bu ami mi mu aba mmiɛnsa mmienu pɛ na mi de ma no ayɛ dɛ no akɔ akotwa na wadi mi ma na ba mmienu ɔso ɔtra mi ka yɛn sɛ mi ha yɛn tra aba daabi. ansa na mɛba afidie so kasa fidie so kasa mhm. mfoni so yi mhm. na menim aba ayɛ dɛn ɛbɛto mhm. ɛnɛ ɛti mɛmu aba mmienu ɔsɛ ne sika 58 na ma na aba mmienu na mese aba no toeɛ no ɔdeda fam wɔsɛ ɔhu bi da so nim saa ankaka ne deɛ na ɔkɔgye wɔ baabi no nkɔde saa sika no twa aba no saa ɔtwa no 20 cedi pɛ ɛna mɛka kyɛn sɛ ɛma ne ha no da bia mɛma no aba da aba no bɛba sɛ ɛnɛ memmerɛ kasafoni so mɛkasa no mede aba no bɛma no na ɔdɛ na wakɔ akɔtwa Enti ɛno a sɛdeɛ ɔnya anigyeɛ no, mm-hmm. ɛnna ɔfrɛ me, ɔse, agya boa me, wobɛsan aba me se, ae. Mm. Na adeɛ no ɔma no sɛ ɔka kyerɛ me sɛ, agya boa me, nsan sɛn ne sika anaa? Meka mm. kyerɛ no sɛ, fifty cedi no a wɔaregister bɛka kuo no ho deɛ, ɔnsɛn ne sika bio. Mm. Ɛtu deɛ deɛ hia no sɛ, wobɛsɛne fifty cedi ama agya boa me, lotto forecast. Mhm. na mede aba no ma no ayɛ dɛ na wakɔtwa na wode no ase aba na yɛde abiabie abiabiabie companies companies bi wɔ sixteen regions no nyinaa mhm. na wo nkurɔfoɔ mo nso wɔ akyiri a ɔmo nte agya boa menka a ɔmo hia lotto no bi adi no ɔmo nso agye bi no dɛ mhm. ɔmo akɔ akɔtwa na ɔmo adi ɛnti mhm. wotumi nka na ma no nko ana bɛfa wowɔ akyiri a koakoma to yɛ me se ghana ha deɛ company no yɛ mmiɛnsa pɛ ɛwɔ regions no mm. kumase a wobɛ asafo a wobɛhu me wokɔ nkraman seven mewɔ hɔ wokɔ suaduro a suaduro station baabi kofoɔ baase no gyina naa no me me company no baako wɔ hɔ eti deɛ ehia ne sɛ wobɛfrɛ numbers no egu screen anim no ɛyɛ zero two four nine zero zero six five three five anaasɛ zero five four five zero five four five thirty three thirty three twenty three thirty three ma register number ne mobile money wowɔ ɛtena ntumi mark wakoma to yam. mese wafa obi lot of forecaster bi mese mhm. maalamfoɔ no adensifoɔ no aba de kɔntɔmpɔ ne naada no ɔmada da nipa no bebree me dede bia meka mese nipa no akora ɔkasa no maalam ana akɔmfoɔ no ɔkasa no mm. ɔntumi mmoa no ho na waboa dasani bi wɔ asase so ɛyɛ kɔma de no ɔnim lɔtom mhm. ɔsi loto fɛ sika bila ne yɛn twa akokɔ ne snap ne yɛn fa ma o mhm. o ti bi wa yi mhm. sɛ loto wo yɛ de akokɔ ne snap na ɛyɛ a anka ɔmo a ɔmo yɛ pɔtri farm no anka ɔmo tɔn bi ama wɔn ana mhm. sɛ nka obi a de bɛ kɔ sɛ mɛ ba bɛ gye aba eti mi ka kyerɛ sɛ loto wo yi enye sunsun adwuma na sɛ usua kɔn wɔ ɛkɛ abɛ dɛ wo bɛ hu wo de ti asɛm a mi ka kyerɛ o sɛ ɔmo a ɔmo yɛ pɔtri farm abɔnten no na sɛ o de akokɔ baako kɔ na wakɔ akɔ gye aba ama na to watwa ne kɛse ama wadi wofi sɛ ɔkɔ ankɔ mɛtɔ akokɔ no ma hmm. kɔmɔ meyɛ pɔte farm na nɛde akokɔ no bɛkɔ akɔgye aba no madi mhm. ɛnti na meka kyɛw sɛ lotto yɛ sua ɛyɛ mpanifoɔ na ɛhyehyɛ to hɔ mhm. ɛyɛ nimdifoɔ mhm. kwame nkrumah pɛn so a yɛkɔfa lotto baeɛ wɔn sɛ mala ma no akɔmfoɔ bi ayɛ aba ama no ato da yɛwɛke ansa na wayɛ den watwa na wadi ɛnti na obi wɔ hɔ se labanisefoɔ no ba a wɔn wɔ akiloto na wɔn di meka kyerɛ wo wɔn de wɔn de akokɔ ne srab na ɛyɛ mhm. wɔtena se agu akiloto no ho sɛ aba wei ne kantani ne group nie aba wei ne shadow nie nti aba wei ato nko a na ɛbɛ dɛ ɛbɛba mhm. ɛnti na meka kyerɛ saa nsa na bɛba kasafoni so abɛkasa no na menim abɛyɛ dɛ ɛto ɛtu deɛ deɛ hia no so abɛsɛn no sika 50 cedi no afa saa na ama no so wode ɔyɛ screen no anim a numbers no yɛ dɛn ɛgu hɔ
ɔno ne dwumadi a wodi yɛ loto loto na oyi na wo a woso wɔ baabi a wote yɛn nka no na woso pɛ sɛ ɛɛ wobɛ dwumadie no so bi anaasɛ wobɛfrɛ agya boame ne n'atwetwe nkɔmɔ no wohwɛ screen no so a numbers no egu hɔ wobɛtumi afrɛ bi na wo ne agya boame ne no atwetwe nkɔmɔ ɔyɛ loto forecaster

Ɛno na ɛyɛ number a wobɛfrɛ Agya anaasɛ Nana boa me lottery ɛɛ eh, lottery na wo ne na atwe nkɔmmɔ. Ɔsɛ yɛ fifty Ghana cedis. Ɛɛ eh, Agya, ɛm sɛ fifty Ghana cedis no wobɛbɛbusa se ah fifty Ghana cedis no metua no ɛbɛdi nna ahe anaasɛ mfe ahe na ɛbɛtwa na yɛ sɛ masan de foforɔ aba bɛ register biom. Ɛnti na mɛka kyerɛ sɛ ɛyɛ eh, Agya boa me lotto forecast. Yo. Wo register a ɛte sɛ kuo no. Mm. Wo register wobɛka kuo no ho. Hmm. Ti o, wo register akakuo no ho. Hmm. Nti sɛ nnɛ na wopɛ sɛ ɔgye aba a, hmm. wo sɛne mefa nsɛ na wasɛne sika 50 siri. Oh. Yɛbɛmo aba. Ɛkyena wobɛdi. Obi wɔ ɔnoma n'adwuma sɛm nti ɔnya kwan. Da wopɛ sɛ ɔgye aba bi, ɛnyɛ afei na wabɛsɛne sika. Tie ne yie paa. Wofrɛ ɔsɛ agya boa me, ɛyɛ me nie, na mede aba no ma no akɔtwa. Ɛsiane sɛ aba na mede ma no, ɛbɛto na ade na ase ayɛ dɛn? Aba. Mhm. ɛgya ne nti na mede aba no ma wɔyɛ me ya mhm. na ɛhia no sɛ wobɛ register 50 cedi pɛ mhm. ne wabɛka agya boa me lotto forecast no ho group no ho ne yɛde waka ho mhm. term bi a wobɛfrɛ bi ɛde aba ama no ayɛ dɛ na wakɔ akɔtwa na wadi ɛti mhm. sɛ wo sɛne akowakoma to yam da bi a wopɛ sɛ wogye aba bi ɛde aba no bɛma na wakɔtwa wotwa no aba no bɔ a na nso de naase ayɛ dɛn aba. Yoo agya ɛm sɛ yɛse asɛmpa deɛ ɛyɛ tia na wo nsɛm a ɛtwa toɔ wɔnom a wɔn pɛ sɛ wɔn bɛ join ekuo no ɛyɛ 50 Ghana wɔn bɛ tua ne wɔnom a wɔn se wɔ from ho lotofoɔ no ɛne mhm. malamfoɔ no a wɔn de numbers ma amanfoɔ a de biara ɛde ho nsɛnsɛm ba no efutuo bɛyɛ na wɔde ma wɔn. ɔpɛni ɛɛ deɛ mɛka no sɛ wɔn a wɔn se mesi nkontompofo no ayɛ dɛn adɔɔso adɔɔso nti wo deɛ sɛ wo se woyɛ loto forecast na wonim loto nim a brɛgya boa me wɔmɛboa wo mɛkyerɛ wo ama wahu sɛ ɛyɛ nokorɛ ɛne yɛka ɛsiane sɛ ɛyɛ nimdefoɔ na ɛde baayɛ o mhm. yɛnim baabi ama no hyehyɛ fi mhm. na ɛne yɛho aba wei to a yɛho deɛ ɛto ɛtoa so mhm. nti wo deɛ sɛ woyɛ loto forecast na sɛ wo so wonim mu na sɛ wode woyɛ azana kontompo na wotwa a meka kyerɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔde aba no ma obi ɛbɛto da mm. na mmom ma meka asɛm kyerɛ me ɔlamfoɔ no adinsifoɔ no hɔ no wɔn sɛ kane no yɛ nana no nananom no na ɔmu wɔ nwura mu na ɛyɛ saa adwuma no mhm. yɛnka sɛ na ɛyɛ nokorɛ paa o nanso ɛne wobɛwo kɔmfoɔ ma alam ɔse mewɔ facebook mewɔ twitter mewɔ sei mhm. wɔne tumi biaa ɛkɔm na de no mhm. Enti na meka kyerɛ sɛ saa nkurɔfoɔ no nyinaa hwɛ sɛ ɛyɛ ne wode mami sɛ sɛ yɛ nananom pɛn so no mhm. wo nkɔmfoɔ bi anaasɛ ɛnɛ deɛ eh, mewɔ facebook mewɔ twitter mewɔ seesei da mhm. ɛsɛ ɛnɛ malamfoɔ ɔmu wɔ kurom akɔmfoɔ no ɔmu wɔ kurom mhm. obi bɔ ano nwuma sɛ yɛwɔ kurom ɔmo dɛ ɔmo sɛ ɔmo wɔ kurom ɛnso wopɛ fɛs kane paa no a na adi sɛ ɔmo nyɛ wo hwee koraa mhm. wokɔ ka w'asɛm na waboa wo mhm. ɛnso ɔno ɔsɛ fa akokɔ bra fa sika sei bra mhm. ɛti na meka asɛm bi sɛ sɛ nkɛka akokɔ nko a nka pɔtwe fanfoɔ no nkɔm ntɔn mi ma obi bia da mpɔnkye ne adeade bi mu de kɔ mpɔnkye ne adeade ɔmo de gye numbers ɛti meka kyerɛ sɛ sɛ wonni aba da wonni aba da mepɛ obi onni bi da onni bi da malam bi adada wa anaasɛ loto loto forecast bi adada wa kɔ akoma to yam ɛberɛ a wahyia nana agya boame meka kyerɛ wo sɛ mhm. wosɛne sika 50 cedi bɛka group no nko a yɛbɛma aba mo akɔtwa ɛnɛ no ayɛ dɛn no wadi mm. deɛ hia ne sɛ wobɛsɛne sika 50 cedi mm. afa numbers no aho wɔ screen no anim no mhm. o sɛ agya boame makɔ baabi akyɛ agya boame meba school fees obi kura sika nti na wale asɛe o mhm. ɛti meka kyerɛ sɛ ɛberɛ a wote agya boame nkɛn kɔ akoma to yam agya boame loto